Сәлам дуслар! ТМТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы башланып китә. Аның алып баручысы мин Булат Бәйрәмов. Һәр барчагызга да кайнар сәламнәрне юллап калам. Һәм инде һәр вакыттагыча бу студида мин үзем генә түгел. Монда хәзер кунакларыбыз пәйда булачак. Аларны сез бик яхшы беләсез. Аларны мин үзем дә бик яхшы беләм. Димәк, каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр җырчылары, Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева һәм аның кызы Таңсылу. Керегез инде, керегез. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Күчтәнәч. Син туган көнең ике ай элек булды. Хәерле көннәр, рәхмәт, рәхмәт. Син торт яратасың дип торт тап килергә булдым. Ой, рәхмәт. Исән-сау килеп җиттегезме? Бергә килдек. Бергә килдек.
Яра. Тортында иң тәмлесен алгансыз мин яратканны. Син алдың бит аны. Әйе шул.
Кара, кызым бөтен серне чишмәйин дә алай ярамый бит инде. Ярар. Бу телевидение монда белдересең генә сөйләргә ярамый. Ну, беренче тапкыр бит әле. Тәҗрибәсе юк. Шундый шатман кызым менә үсеп тә җиттең инде ниһаять. Кызыбыз. Мин э, Ләйсәннең кызы дип әйткән идем, Таңсылу дип. Әйе, без ишеттек, ишеттек.
Ул бит сиңа күбрәк ошаган.
Конечно, без. Миңа ошаган җире Харазбургка ишетәм монда. Олы Ләйсән һәм кече Ләйсән. Ярар. Кызлар, Әйдәгез. Күп сүз үзегез беләсез, китап өчен яхшы дип әйтә әтиегез. Э, тапшыруыбызның шарты болай. Хәзер монда ике төрле ризык пешерер өчен пәйдә булачак э, ризыклар җыелмасы, продуктлар дип әйтегенде, яшелчәләр, җиләк-җимешләр, итләр бәлкем, әйме. Сез шуларга карап, икегез э, киңәшләшеп инде башта үзара кайсын пешерергә дип бер фикергә киләсез. Аннан соң Шул бөтен ризыкны кушып. Әйе, юк, кушып түгел, икесенең берсен генә. Аннан соң Аннан соң кемгә дә булса шалтыратып киңәш э, сорый аласыз. Алло, карале, дусты, монда апа, туган, белмим, э, килендәшләр, анда кемнәр синең? Сеңлеңә шалтырат, сеңлекәшләреңә шалтырат аласың.
Зифага. Әйе. Һәм сорыйсың, кара менә шундый шундый биреп, бирде әтиебез монда. Нәрсә пешерергә икән дип. Ярыймы? Ярар. Анасын пешерә башлыйсыз, тапшыру ахырында. Миңа телефонга җибәрәләр. Нәрсә килеп чыгарга тиешле чынлыкта да нәрсә килеп чыгарга тиешлеген. Әгәр дә шулай килеп чыкса, әгәр дә туры килсә, тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл соцаба заводыннан әлеге Кукмара табасы, мин алып кайтып китәм. Юк, сез алып кайтып китәсез. Җиңсәгез. Ярар.
Ә юк икән, мин алып кайтып китәм. По-любому безнеке инде бу. Аңлашылдымы? Әйе.
Аңлашылды иде. Ну, тырышырга кирәк.
Тырышабыз, Сөйләштекме? иң тырышабыз. Тапшы- Таңсылу син тапшыруларда гомумән беренче тапкыр тиме телевизион тапшыруларда. А, Әйе, бугай. Әйе. Котлыйм кызым.
Рәхмәт. Беренче һәм соңгысы булмасын. Бәйдә Аллаһка тапшырдык, киттек. Я, Кызлар, кызларым. Менә карагыз, әгәр дә менә монда сызыксызсак, име? Монсыннан бер төрле ризык әзерләп булыр иде, ә тегесеннән икенче төрле. Ага. Бысы папашны инде, бысы не папашны инде. Ай, папаш. Ярар инде, тапсылдан сорыйк инде. Әнә кызым син.
Әни монда бик күп килде инде, ул бик күп пешерде инде, әйдә бүген син пешер әле. Бысыннан нәрсә пешерелиңме, монсы буларыннанмы? Буларыннан. Буларыннан, әйе. Ә буларга нәрсә пешерелиң, әйт? Ә мин белмим.
Шалтырат? Мин әбекәйгә шалтыратам. Әбекәйгә. Кайсысын?
Алар икәү бит сине. Әнинең әнисенә. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле ул минем дәвә әнием. Шалтырат, шалтырат, шалтырат. Э, э, громкига куям менә болай. Күтәр, аш бетен тавышын. Ә, әлү диясәк.
Ничек әйтә, шулай әйтә инде. Әйт, алыр микән? Тапшыруда әйтерсең. Ау кызым.
Әбекәем, сәлам. Ау. Ә мин тәмле көрәш тапшыруына килдем. Яра, уңышлар. Нәрсә пешерәсең син? Ә мин белмим, бу эш миңа зинһар өчен. Сәлам, сә- сәлам әби, сәлам, монда мин дә бар әле.
Яра, дин бага. Монда беләсеңме нәрсә?

Сливки. Сливки да бар минем белән. Әйе.
Сливки белән э, мин әле мине э, клубниканы дерелдәтәсез микән, әтиңнетәме?
Дерелдәтәбез. Дерелдәтә торган әйберләрең бар ансы? Дерелдәтә торган әйберем бар. А может, сгущенка белән сливканы кушырга?
Сыек була, кызым.
Бик сыек.
Сыек була микән?

Пешер! Киттекме?
Ага. Әйдәгез, бара торыгыз. Син камырны аласың.
Камырны алам, кызым, син башта э, менә бу. Җиләкләрне чистартам.
Менә моны җәеп куй. Каба өстенә шуның өстендә без аны камырын пешереп алабыз да башта. Сез монда икегез сөйләшеп килсәгез дә була инде гомумән. Мин читтә басып тормын бүген.
Карагыз әле, э, башта җәйдегезме, булдымы? Тавышланып, тавышланып ал, кыз, кыз. э, Әниең Яисә- өйрәткәнчә. Менә ка- карыйбыз инде, әнисе өйрәткән микән бу кызны, юкмы? Я, кызлар, әйдәгез. Мә. Так, монда куябыз, димме? Монда куябыз. Рамда куеп. Күренсен.
Мин җиләкләрне Яра. чистартам.
Чистарт та Берәне сәл син килеп аны чыгар.
кискәлә инде. Сен кисәсең беренче әлешкә. Әйе. Ха? Әйе, әйе. Җиләкләрне кис.
Яра, сез боларны җәйгән арада, кискән арада, Мин әле үзебезнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында да үземнең җылы кайнар сүзләремне ирештерим әле. Тәмлек рәш тапшыруының генераль партнеры инде менә 9 ел рәттән Кукмара металл савыт саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул инде вакыт белән сыналган савыт саба. Э, мин әйтәм, гасырлар белән дип тә хәтта берничә дистә ел элек э, әлеге завод төзелгән һәм бик күп еллар безнең халыкны безне сөендерә. Дуслар, әлеге заманча, шәп савыт сабаны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Шулай ук алырга мөмкин аларның фирменный кибетләрендә. Аларның фирменный кибетләре бар Кукмарада, Казанда 4 адрес буенча Павлюхин урамы 114, ашыкмагыз. Э, Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Э, шулай ук Э, Мусин урамы 23 Б, анан соң Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан. Бәхетле кибетенең беренче катында. Менә шулай. Һәм э, табалар.
Безнең өйдә дә бит. Һәм безнең өйдә, әйе, безнең, ә безнең өйнең адресы безгә килсәгез дә була. Хәзер әйтәм, Казан, әйе, Казан, Казан Булат һәм Лисән менә шулай. Э, Төрле-төрле диаметрдагы белен пешерәсеңме, кыймак пешерәсеңме, кәстрүл дисеңме, казан дисеңме, Бик күп инде. Менә хәзер мәшәкать шыгырдасаң була. Буламы?
Була. Хәзер Тута без моны ничәне?
Аерым моны аерым пешерә алабыз мени? Моны аерым пешереп алыйк инде сыймый бит. Монда э, икесен дә пешереп алмакчы булам мин. Мосын алайса мин бераз гына. Әйе, духовканы кушып җибәр. Кушылган инде ул. Әтисе. Кушылган.
Әнисе.
Кушылганмы?
Әйе. Кушылса, алайса әйдә без моны тыгып җибәрик тә. Тагын бер табагыз бар е, шундый? Йо, бар, бар безнең.
Безнең, безнең монда бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер. Менә мондый инде, да?
Икенчесен пешереп алабыз инде. Менә әгәр дә сыйса, анда пешереп алсагыз була. Сыйдырабыз. Мин бер дә каршы түгел.
Я, Лисән Гыймаева, карагыз әле менә. Тыңлыйм сезне.
Уйлаган идегезме сез кайчандыр әле яшьлегем чишмәләрен җырлаганда? Кайчандыр менә бу олы кызыгыз үсеп җитәр дә бергә тапшыруда аның белән катнашырбыз дип һәм гомумән концертларда да бергә җырларбыз дуэтлар белән дип, ә? Каян уйлыйсың инде аны, каян беләсең инде аны, Булат? Менә Аллага шөкер, теге бәләкәй чакта э, сәүдә үзәкләрендә кычкырып, җырлап, йөгереп йөргән кызыбыз үсеп җитте, Аллага шөкер. Һәм беренче Мин сыйныф. дә аның җырлавын теге кечкенә чакта бөтен бала җырлый бит инде.
Күп бала җырлый.
Инде күбесе Шул җырлый.
теге җырлар җырлар да мин әйтәм, үскәч инде э, Тынычланыр. тынычланыр, җырламый башлар. Э, шулайрак дип уйлаган идем ә дөресен әйткәндә кем булуын теләгән ең менә әйдә әйт әле менә кызыңмы кеше булуын
кеше булуын кем булса да булсын бәхетле э, булсын бәхетле булсын кешелекле кеше булсын э, зурларга ихтирамлы булсын һәм һәм Әти-әнисен яратсын. Шәп бит кызым. Әйем. Яратмый шокыры.
Я Таңсылу. Беренче җырыңны мин гадәттә һәрвакыт сырыйм монда безнең э, яшь башкаручылардан яисә беренче тапкыр килүчеләрдән үзеңнең беренче җырыңны хәтерлисеңме дип менә. Инде без хәтерлибез, һин нәрсә җырлап йөргәнеңне, ансы э, бер яшьлек вакытта, ике яшьлек вакытта. Ә үзең менә аңлы рәвештә әйе нинди җыр менә синең хәтереңә сеңеп калды? Э, мин Әйдә кисик. Музыка мәктәбенә дүртенче класста йөри башладым һәм анда андагы беренче җырымның исеме Там над радугой дигән. Хәтлизмә рисмал җыры юкмы? Юк инде. Там над радугой где-то. Ага.
Ул ниндидер элеккеге кинофильмнан алынган. Әйе. Ә татарча?
Татарча Сөембикә дигән җыр. Үтәлә аңар чебет әле сезнең ни булган иде? Әттием кадерлем. Балтасын йөзең гөлдәй. Әйе, әйе.
Заманында минем туган көнгә шундый сюрприз ясап, Ләйсән ике кызыбыз белән җыр яздырган иде. Ничә ул җырны хәзер җырламыйсыз сез бердә? Миңа бик приятно булар иде. Ярар, җырла.
Җырларбыз. Җырларсызмы?
Әйе. Саны репертуарыгызга кертеп җибәрегез әле, яме? Ярар. Минем беренче башкарган җырым дип. Ярар.
Аннан соң инде җырлыйм әнием турында. Әй инде аннан соң китте безнең дуэтлар, име?
Әйе. Аннан соң гына булды Сөембикә алышмаса. Әйе, әйе, әйе.
Сөембикә, ә, ә, без инде менә клиплар төшергән беренче дуэтыбыз була ул ә, Әйбәт кеше булсаң үзең дигән җыр. Ике ел элек без аны инде яздырып, клип Ике? төшереп, әйе, ике. Ике генә булса әле. Бер. Юк. Ике ел элек. Ике ел элек.
Менә быелны ике бала. Менә вакыт шулай тиз уза. Шул, әйе, шул. Йә, алайса инде музыкальный пауза бездә. Менә мин бөтен кешене теге җырлатам. Әйтерләр арасында Булат үзе үзенекен җырлатмады, үзенең кызларын диде. Җырлыйбыз. Йә, йә кушымтасын, йә бер куплетын бүлеп менә әйдә җырлагыз әле. Менә җырлагыз әле.

Бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт Әйбәт кеше булсаң әгәр үзең Менә шулай. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Безне тәрбияләделәр шулай дип, әйбәт кеше бул дип. Хәзер без инде менә балаларыбызны шулай тәрбиялибез.

Так, без аны соңыннан тыгып алабыз, әйме? Әйе. Хәзер сыйф кына. Тасыл, син менә әйт әле миңа, э, син бала бәлкем бездән э, качырган серләрең булгандыр ниндидер, әйме? Син бит җырларга теләмәдең башта, беренче классларда әле. Шулай бит. Ә мин хәтерләмим.
Ә без хәтерлибез.
Кем булырга теләгән син гомумән? Сиңа нинди профессия ошый иде? Миңа?
Әйе, үзеңә.
Ну, менә җырчылыктан дип әйтик, менә җырчы.
Кем булыр идең әгәр Кем булыр идең әгәр? Әгәр дә җырламаган булса менә. Бәләкәй чакта минем актриса буласым килә килә иде. Ләкин хәзер, хәзер уйласам, җырдан башка бәлки телләр белән нәрсәдер телләр белән, телләр белән бәйле. Бәйле, бәйле. Телләр белән бәйле. Тәрҗемәче.
Бәлки тәрҗемәче булыр идем. Белмим. Инглиз теле укытучысы. Әйе. Юк.
Нигә юк? Минем укытучы буласы килми. Укытучы булу бик катлаулы профессия, катлаулы һөнәр ул. Әбиләрең, про әбиләрең укытучы булган. Алар Әти, әниең укытучылыкка ук. Сез молодцы.
Сез молодцы.
Ләкин инде шуңа да карамастан, Таңсылу хәзер лингвистика буенча укырга әзерләнә, әйме, кызым? Аңа бик нык ошый, инглиз теле,
Инглиз теле.
Кореяча өйрәнелү. Әйе. Инглиз теле белән булмый бит инде, тагын инде тип. Әйе.
Инглиз теленә соң инде чит тел өйрәнер идем. Корея теле? Корейский, әйе.
Мин укый беләм корейча. Тута, тута. Мин, мин хәтта белмим бу турыда. Кайчан өйрәндең әле син аны?
Бәлки 3 ай элек. Өйләнә башладыңмы?
Әйе. Укый беләсең?
Әйе. Син белә идеңме бу турыда?
Белә идем.
Ә? Белә Сез идем.
нишләп миңа әйтмисез бу әйберләрне? Бала белән әни арасында сер юк бит. Әти белән бала арасында булыр. Юк, андый мондый.
Әле син дә бәлки бирәм ятасыңдыр Корея телен. Берәр кем диге. Ван чин шу, ван чин дип яшәп ашасагыз. Мин утырырмын инде бер җиремә. Нәрсә булды сезгә кызлар ни телдә сөйләшәсез дип. Юк, юк, хәзерге яшьләр бит инде хәзерге менә шушындый яшь сүмер вакыт Та кечкенә балалар бит инде кореяча, корея эстрадасы белән кызыксыналар алар. Кей-поп. Әйе, Әйе.
тыңлыйлар, э, җырларын җырлыйлар, биюләрен бииләр. Әйе.
Ну, бу миңа калса, теге для общего развития дип әйтәләр бит әле русча. Мгм. Шуның өчен бик яхшы, Файдалы. бик файдалы.
Алайса, әйдәгез, э, икенче юлы берәр качан андый-мондый э, ял дип авыз ачсагыз, Кореяга барып кайтыйк әле. Әйдәгез. Ә?

Кызым, давай эшлә. Бер ташлап карыйбыз. А, менә.
Аны күп кирәкме соң күпертергә? Әйе, күпертергә. Аны шикәр белән күпертәләрме?
Юк.
Шикәр ярамый, симез, симез яра. Ну, мин хочу. Бирим дә кызыма. Кызым аны эшләп килә. Мә, алайса эшлә яра. Балаларны эшкә өйрәтеп үстерә яхшылар бит инде. Тырышабыз бит инде. Әйе, тырышабыз менә.
Икәүләшеп өйрәтәбез. Икәүләшеп инде, ай, әйтмәсәң дә. Карда көрәшсәләр, бик яхшы булыр иде. Көрәшәләр бит инде бу.
Көрәшәләр, көрәшәләр. Көрәшәләр. Көрәшәләр.
Кар көрәмәс өчен көрәшәләр. Булдымы?

Опа, булды, без әзер безнең камырыбызны алыйк инде без өстәгесен. Өстәгесе булган бит моны. Мин чүт тонтып җибәрмәгәнмен икән бит моны. Кабысын да шунда чүт тонтып җибәрмәгәнмен икән бит. Шунда духовкада пешереп алабыз да. Әле икенчесен дә пешереп алабыз. Аннары суыткач без аны кискәлибез. Табу кайнар, я?
Зур булды бугай бу.

Сиңа калып карарга ярый. Я, кызлар, безнең тагын нәрсә эшлисе калды. А, бу җиләкләр бу бизәр өчен генә мени? Әйе. Әйе.
Э, безнең редакторларга бик зур рәхмәт бүген шундый бик җайлы рецепт сайлаганнар икән сезнең өчен. Бүген шул сөйләшеп, аралашып аласы гына булыр инде, э, дип ышанам мин. Җитәме крема? Э, без инде сөйләшүне, әңгәмәбезне һәм дә торт ясауны дәвам иттеребез берничә минуттан. Хәзергә NTV телеканалында реклама. Дуслар, ТМТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген минем гаиләм. Тулы булмаган состав белән. Тагын ике кызын алып килгән булсам, тулы гаилә була диген. Алар, алар бераз үссеннәр инде, яхшы. Я, кызлар, без инде Безнең камырыбыз пешеп чыкты. Хәзер без аны менә шулай кисеп, э, өйебез. Әйе.
Ә моны көтер көтер ашарга була. Астафирла, астафирла. Так. Без киштән ашарбыз. Алла берсә. Так, кызым ничек эшлисең? Мин хәзер аларның өстенә сгущенка һәм крем сылыйм. Крем. Яхшы, сылыйм. Сливкины кабарттык без.
Әйдәгез бераз концертлар турында сөйләшеп алыйк әле. Әйдәгез, сөйләшик. Э, менә киләсе концертларыгыз турында сөйләгез әле. Менә алдагы атнага анда бит шуның хәтле күп вакыйгалар була. Сезнең туган көнегез, туган көнегез уңаеннан концерт. Концертыбыз була безнең инде октябрь аенда, октябрь аенда бер булган иде. Уникс концертлар залында. Хәзер шулай Казанның Ленин исемендәге мәдәният йортында ала бирсә безнең тагын 13 апрельдә концертыбыз көтелә. 14 апрельдә туган көнегез. Сезне кадерле дуслар, тамашачылар, килегез, бик күңелле, бик рәхәт. Таңсылусыз концертлар үтмей инде хәзер, әлбәттә. Син дә буласыңмыни? Әйе.
Иә.
Тагын салырга кирәк. Карале.
Нәрсә көтелә? Менә әйдәгез болай. Мин бер тапкыр да сезнең концертыгызда булмадым ди. Безнең концертыбызда булмадым ди. Сезнекендә. Син безнекендә булмадың. Булмадым дип әйе, менә имеш. Менә мактагыз әле. Имеш булмаса. Нәрсәләр булачак шундый э, кызыклар.
Ну, э, нәрсә әйтәсе килә инде? Бу безнең гаилә концерты. Э, гаилә концерты ул менә безнең шушы составта үтә. Ләкин бездән башка инде әлбәттә ул безнең биючеләребез, э, музыкантларыбыз булачак, әйе. Һәм э, иң кызыгы шул, без монда э, гаиләдә булган ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтләрне бераз гына э, нитәбез инде? Яктыртабыз. Яктыртабыз, ачабыз, әйе. Һәм шулай ук безнең менә социаль челтәрләрдә күренгән персонажларыбыз да, да сәхнәгә чыгып керә. Таңсу белән дуэтларыбыз була, аның үзенең генә дә чыгышы була, аның бик матур җырлары бар. Менә шушылар була инде, калганын концертка килгәч күрерсез дип әйтергә әйтергә кирәк. Кара әле, ә, Таңсыз менә мин ә, бердә иде, ул турыда сөйләшкән юк, ә я монда сөйләшә әле. Ә, Син менә хәзер инде сәхнәләрдә күренә башлагач, синең мәктәптә берәрсе килеп әйтәме? Ә без синең концертыңны карадык, ә без сине клипта күрдек дип менә. Автограф тарата башладыңмы инде укытучыларга? Юк, Берәр укытучы.
укучыларга. Таңсылу, ә, без синең фотога төшә гел дип. Юк, алар барысы да минем җырлаганын беләләр. Алар барысы да минем э, җырларымны беләләр, тыңлыйлар алар. Һәм әлбәттә инде алар э, миңа э, укытучылар да, минем дусларым да миңа бик күп матур сүзләр әйтәләр. Э, теге э, алдагы
киләчәктә киләчәк киләчәккә я төрле бик матур сүзләр әйтәләр миңа. Киләчәге уңышлы булсын диләр. Әйе, әйе, әйе. Шо диләрме? Әйе.
Әйе. Син берәр тапкыр әйткәнең юкмы менә шулай җырлавыңны ничектер кулланганың? Ой, туктагыз әле, беренде юк төшесен мәсәлән. Светлана Михайловна, мин кичә концертта идем, беләсез, мин әзерләнмәдем дип. Юк, мин көн саен мәктәпкә әзерләнеп барам. И, бигрәк пионер балалар үстерим сине. Беләсең бит инде, ул йокламаса йокламый, но дәресләрен эшләмичә, ул йокларга да ятмый, ял да итми. Менә шундый бик... Әйтеп тә карыйбыз, калдыр инде, эшләмә инде шул дәресләрне. Юк, сәгать бер эшлим.
Но мин теге ни, отличник түгел мин. Юк, андый, андый э, отличник синдромы юк, Аллага шөкер. Кызым, иң мөхиме, кирәк түгел. Э, бәхетле бул.
Менә әйтеп бит, кеше булсын ди. Рәхмәт. Кешесе яхшы булсын һәм бәхетле булсын. Әле моннан тыш, яра дуслар, монысы аңлашылды, көтеп калабыз. Яме чынлап та 13 апрель э, Ленин мәдәният сараенда безнең күңелле шундый менә гаилә җылы концертны. Атмосфера бик рәхәт булачак анда. Әйе, алла бирсә, алла бирсә, әле безнең шулай ук май аенда, 27 майда э, шушы үзебезнең яраткан ТМТВ каналының концерты да булачак. Бик зур шундый масштабный концерты булачак. Дуэт Ансыбер, тыңлале, син беләсең микән, әйттеләр микән сиңа, юк микән? Без анда син белән алып баручылар да булабыз. Яра берән сәшләсен иде.
Шулаймыни? Мөстәкыйльлек шулай өйрәтергә кирәк. Үзе эшләсен әйдә. Үзе көлә, үзе тортия.
Ишеттеңме син?
Юк. Ишетмәдем димә, дисә, юк.
Без син белән ул ТМТВ премиясендә алып баручылар дим. Чынлапмыни?
Чынлап. Бу беренче тапкырына түгел бит инде. Менә без белмәгән идем әле, әйтмәгән. Менә шулай итеп, безнең син белән анда берничә пар булачак. Мин алып барырга бу концертны бик яратам. Инде узган елда алып барган идек бит. Без Уфа шәһәрендә булган юлы, әйме? Әйе.
Анда шулай ук тамашачылар алдында алып баручы ролендә идек. Бу юлда инде алла бирсә матур иттереп, тырышып, яхшы итеп алып барырга тырышырбыз. Язсын.
Амин, амин, амин. Шулай булгач, дуслар, сезне күтеп калабыз инде 27 май көнне пирамида концерт залында кичке сәгать 5-тә PMTV премияләрен тапшыру тантанасына. Яме, балда. Җырлыйбыз һәм алып та барабыз.
Булышымы? Яз кызым.
Юк.
Кызым, ә син бер алып барасың килмейме берәр концерт? Килә, әлбәттә. Ә? Үзеңне сынап карыйсың килмейме?
Алыгыз мине зинхар өчен. Ә, алайса яра, мин бүген сөйләшермен ТМТВ премиясының тәгәниләре белән, оештыручылары белән. Минем кызымадан да берәр урын юкмы, роль юкмы дип. Ну, текстлар өйрәнәсең була. Яра.
Вакытың юк бит синең.
Егаларымны тапшыр әле әйдә. Ярар. Вакыт табар.
Булдымы инде минем ашсы килә. Ә, так, юк, яра, мин ич ашырга инде.
Көтеп тор.
Кара болай ничава килеп чыга бит. Ә моны нигә вакладыгыз шулай? Аңламача калдым. Менә өстен бизәр өчен инде монсын вакладык. Вакладык өстенә сибәбез дә, аннан соң җимешләр белән бизәп җибәрәбез аны. Матур иттереп кенә. Булышып җибәрегез инде әнисе кызыгызга. Юк, кырыена төшсәм бернәрсә нәрсәсе дә юк. Төшерәбез шулай. Бу мин хәзер аңламадым. Монда ничегрәк булды бу? Башта крем сылыйсыңмы, аннан соң сгущенка, баштан сгущенка крем. Алыштырып, чиратлаштырып, чират, әйе, чиратлаштырып ул шулай итеп эшләде. Әйе. Әле менә монда шулай итеп сгущенкасын да буяп җибәрсәң. Ай, нинди тәмле була бу. Ай, ай, ай, ай, тәмле булачак. Ну, катлаулы рецепт түгел бит. Бик җиңел, без әле бу рецепт белән мондый тортның әзер тортны әзерләп караган юк, ие дөресен генә әйткәндә. Ләкин ахырдан гаҗәпләнмәгез, яме әгәр дә рецепт бөтенләй башка булган булса. Юк инде, ничек булса була. Монда теге дуслык, туганлык, гаилә дип тормыйм. Бу бит инде Җиңелсәгез җиңеләсез. Менә әй шулай итеп. Бу ингредиентлардан бик күп нәрсә пирог та әзерләп буладыр инде. Монда круассаннар да әзерләп була. Круассаннар да. Шулай бит? Мәсәлән, анда бәлкем бер җиләк, голубика белән шулай төрелгән круассаннардыр ул. Бәлкем ул теге пирожкидер. Мин гомумән аны уйлаган, беләсең нәрсә дип? Монда ике булды, кызым. Менә шулай итеп җыясың да, өстенә тагын кында җиләкләр менә әйберләр пирог дип уйлаган идем ә бәлкем пирог монда шундый творческий процесс бит инде ул кухня бит инде ул Э, кем ничек тели, җаны ничек куша, күңеле ничек сорый, шулай иттереп. Кем Карагыз әле, төрлечә э, төрлечә әзерләп була. Ләйсән Радиковна. Әйе.
Тансылу була.
Салып бетерәм.
Гаилә концерты булгач, нишләпсең без э, тагын теге ике кызны да кушып җибәрмибез бу концертка? А, концертларыбызга. Катнашсыннар.
Без бит каршы түгел. Без каршы түгел. Безнең аларны сөйләшкән бармы соң ул тагын ике кыз белән? Ну, безнең уртанчы кызның бик э, сәхнәгә чыгасы килми инде, аның минем сөйләшкән бар. Чынлапмы?
Әйе, аның э, Әми уйлаган идем, заңа берәр сәтеге тәкъдим итмибез, ул шуңа теге. Юк, юк. Тара тәкъдим итләр чакмыйм инде дип. Үз вакытында мин инде аңа әйтеп караганым бар, вокалга йөрисең киләме, җырлыйсың киләме, кызым дип. Аның җырлысы килә.
Мин белмим җәмәгать, шуңа сорыйм, монда хәтта сорап карыйм.

Ни була ул теге йомшарып О, китсә?
Бу менә болай чынлап та теге ни булды бу? Наполеон. Әйе, шуп кертеп җибәрәбез дә. Хәзер.
Опа.
Бераз гына монда теге рәхәтләндек инде без монда батып. Шумып.
Менә шундый нәрсә килеп чыкты, җәмәгать. Хәзер без синең белән күчерәбез башка чиста савытка. Тукта, хәзер хә, без аны күчерәбез һәм ә тукта әҗиләкләре куя.
Бизибез хәзер, бизибез.
Бизәгәнен без күрсәтербез сезгә берничә минуттан. Хәзергә реклама түгел, безгә бит ни килергә тиеш бүген үзе. Җиләк Кышытканова. Безнең бит бар Җиләк Кышытканова киңәшләре. Әйе, әйе. Җиләк апа Кышытканова хәзер менә керә дә үзенең киңәшләрен әйтәм диде. Каршы алыгыз Җиләк Кычытканова киңәшләре. Дуслар, ел әйләнәсе тәмле көрәшебездә үзенең киңәшләре белән сезне безне сөендергән Җиләк апа Кычытканова килде бит әле безгә кунакка үзе менә монда. Каршы алыгыз. Исәнмесез.
Исәнмесез Татарстанның атказанган бакчачысы. Җиләк кышып карва! Әйе, карале, әй, тәмле креш булгач, үземнең бакчамда үскән тәмле күчтәнәчләремне алып килдем бит әле сиңа, апаем. Рәхмәт, рәхмәт, Җиләк апа.
Күрсен, яме? Яхшы, яхшы. Менә карале, ашаган бар, күргән бар дип торма. Мондыйны ашаганың да эчкән. Ой, ашаганың да юк, апаем. Авыз иткәнең дә юк. Менә сиңа карале, сарымсак бирим әле башта. Э, ошамасаң э, муеның алып йөрсең я апай моннан бөтен заразалар да кача яхшы рәхмәт э, заразалар да кача теге казанның бәйләнчек кызлары да кача менә сиңа апаем алма үз бакчамда үскән свежий ашап кара әле тукта тукта этикеткасын алып куй тагыла күрмә апаем менә бит менә әйе үземнеке Чын натураль! Машалла, натуральный шул.
Монда бөтенесе дә бик охшаган, хәтта кишерләрендә җуып китергәнсез. Әлбәттә, инде сиңа бит күчтәнәчкә дип алып килдем, апаем. Кара әле, менә сиңа кыяр, менә сиңа кәбестә, тапшыруың беткәч, э, тамагың туймаса салат ясап ашарсың, яме. Кичкә калдырырмын мин, яме җиләк. Ярар, ярар, кич белән ашарсың, аха. Ифтарга.
Я җиләгә пани хәлләрегез бар соң? Әйбәт кенә Аллага шөкер, апаем. Болай кошлар матурлана үткәрдегез кошларны. Әйе, язны көтәбез инде. Тизрәк бакча эшләре башланды.
Әйе, тиздән э, корлар эреп беткәчтен ала белсә теплицада эшләрне башлап җибәрәбез дип торам. Ярар. Раза җиләгә апа, э, ни? Апа дигәч, бер дә апа кебек күрмисез, бик яшь күренәсез әле сез. Әйе, рәхмәт апаем. Сер бар мәллә?
Серем бар әлбәттә, хәрәкәттә бәрәкәт, селкенергә кирәк апаем. Менә күптән түгел генә әле э, көн сайын иртән гимнастика ясый башладым. Шулаймы? Әйе, йога дип атала апаем, Йога. йога дип атала. Әйе. Аны ничек ясарсың ничәдә? Теге радиодагы кыз әйтә инде иртән 8-дә башлагыз ди, йога белән заниматься итә ди инде. Ага. Э, Соң мин апаем иртәнге 4-тә торам, сыер, сыерымны савып керәм, ишек алларын керим, карларны чистартам, себерәм, идәннәремне жуам. Чәйләр куям, ашлар куям да шуннан соң сәгать 8 тула да инде. Вакыт бит ул көтеп тормый, бик тиз уза. Әйе. Шуннан.
А, булышамсың диге белән ничек? Ярдәм итәме, юк? Булыша, әлбәттә, булыша. Менә карале, шул радиодагы кыз аны әйтә инде, әйме? Бәләкәй генә коврикны идәнгә җәясез дә, шуның өстенә утырып, рәхәтләнеп йога ясыйсыз ди. Соң шул э, коврикны идәнгә җәю белән апаем, шул Шунда утыру белән сабый бала кебек Алланың рәхмәте гырлый-гырлый җыклап китә. Ярдәм итә икән алайса. Ярдәм итә бик бик.
Алайса безнең барлык тамашачыларыбызга шундый киңәш инде. Йога белән. Йога белән шөгыльләнегез.
Хәрәкәттә бәрәкәт җаныкайларым. Рәхәтләнеп, сәламәт булып, бакчада казынып, шулай иттереп рәхәтләнеп яшәгез, яме җаныкайларым. Бәпкәйләрем.
Әйе, тик тормагыз. Җирәк апа, сезгә зур рәхмәт.

Һәм менә шундый ризык килеп чыкты, карагыз, карагыз, кызлар. Ай, матур булды. Ай, без молодец. Ай, сез молодец. Ай, сез молодец. Шундый торт ясадык.
Искиткеч. Һә, тута. Бик матур. Дөресме, юкмы, сымынан белербез. Әле мин сезгә әйтмәдем, яме? Ярар. Так, а хәзер уен. Сез күзләрегезне җомасыз да? Мин сораулар бирәм, ә икегезгә. Сез әйтеп күрсәтәсез. Я мин дип, я мин, я син дип. Я кул белән, давай. Я мин, я ул дисең, я мин дисең, яме? Син былай, син ничек кертәсең? Әниең булса. Шулай.
Ярар, ярар. Шулай. Теге әтеге кул белән эшләсәң. Утале, менә шулай я үзем. Әйдә, кайсы кул белән эшләсә дә эшләсен. Я, күрсәтәм. Аңлашылдымы?
Аннан соң гына карарсыз инде тапшыру эфирга чыккач кем ничек җавап биргәнен. Әнисе күзеңне җом. Ачтан да сиңа ярый. Шаяртам. Әйдә, киттекме? Кем күбрәк урамда саф һавада йөрергә ярата? Ага, яхшы. Так. Кем соңга хәтле йокламый? Яра, мин сәңгәле сорау юк, мин уйлап чыгардым. Кем тиз кызып китә менә? А? Әгәр дә арагызда ниндер аңлашылма чаны килеп чыкса, кем беренче килеп кочаклап гафу ит дип әйтә? Ага. Яхшы, яхшы, ярар.

Как будто син чукларда яратмыйсың инде. Мөмкинлек булса йоклыйбыз инде бөтенебез дә. Так.
Кем күбрәк эмоциональ хисле менә шундый. Ой. Шундый чәчәкләр. О, шундый яхшы, яхшы, ярар, ярар. Э, кем тәмлерәк ашарга пешерә?
Сырыйсың. Э, сырыйсың.
Ай. Кем күбрәк телефоннан сөйләшә? Озаграк. Ешрак. Ярар.
Мин белмим. Сөйләшү турында иде монысы. Ә кем күбрәк телефонда утыра менә теге? Нәрсәдер карап, нәрсәдер. Эшләп. Әйе, нәрсәдер эшләп. Ну, ярар.
Ну, ярар. Йо, ярар. Ә кем телефонда күбрәк развлекательный канал карап утыра менә? Ярар. Киттек, киттек, киттек. Аңлатаба. Кайсыгыз кыюрак менә теге? Нинди?
Кыю, смелый.
Шундап ма? Менә син аңа белмәк, монсы мин дә, мин мин дә белмәгән идем. Мин сине кыюрак дип уйлаган идем, Лисин Гимаева. Кем матуррак та хәзер? Кем кайсыбыз?
Кайсыбыз матуррак җырлый? Кызык булды җавап. Карыйсыз җавапны. Соңа карарсыз.
Кайсыгыз күбрәк китап укырга ярата? Булды аңлашылды. Син дә укыйсыңмы инде? Күбрәк. Так, Гера ханым сорау.
Ә, кайсыгыз күбрәк мине ярата? Кайсыгыз күбрәк мине ярата? А? Моны компрометирующий сорау булды бу. Күзен ачсак буламы? Була, була, ачсагыз була.
Булды, булды, булды. Булды, булды, булды.
Молодцы, әфәрин. Рәхмәт. Мира кызлар, монысы бер. Әйдәгез зил тапшыруыбызны төгәлләргә дә вакыт җиткәндер дип уйлыйм мин хәзер. Хәзер без хәзер мин сезгә дөрес җавап бирәм. Дөресрәк күрсәтәм. Дөрес җавап бирәсез. Гомумән, нәрсә чыгарга тиеш иде моннан? Нәрсә килеп чыгарга тиеш иде? Ләкин аңарча дөрес эшләдегезме? Бу тортны пешердегез, әзерләдегезме, юкмы, белербез берничә секундтан. Ә хәзергә әйтик әле. Тапшыруыбызның генераль партнеры һәм спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы. Һәм карагыз әле, Кукмара менә шундый Зур лавашницалар да әзерли башлады. Безнең өйдә әле монда юк. Лесен Гимайон да әле беренче күрә мондый. Бу беләсең кемнәр өчен? Кемнәр өчен?
Кем шундый зур кыймаклар ярат? Э, кем кыймак ашарга ярата, шуларга менә зур вариантын пешерергә дә була. Бу мин бит инде, мин мин яратам.
Һәм э, гомумән бу кыймакны лавашны сен 350 мм диаметр җәмәгать. Карагыз. Бөтен гаиләгә дә туендырырга була бер кыймак белән. Син аны безгә бүләк итәсең? Ә тукта, юк, юк, юк, бүләк итәм түгел әле. Мин моны әйтәм гомумән. Һәм башка төрле күп табалар, төрле диаметрда, төрле зурлыкта дип әйтергә, төрле литраждагы кастрюльләр һәм казаннар барысы да Кукмара кибетләрендә. Аларны интернет кибет аша да алырга мөмкин һәм әлбәттә инде үзләренең фирменный кибетләренә дә барып сатып ала аласыз. Кукмарада бар кибетләре Казанда 4 адрес буенча Павлюхин урамы 114, Рихард Зорг урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында Шулай ук Мусин урамы 23 б кварталда һәм инде Азия төзелеше районында Ленинградск урамы 27 бәхетле кибетенең беренче катында Кукмара кибетләре. Рәхим итегез шул кибетләргә һәм монда хәзер барабанный дырып нәрсә килеп чыгарга тиеш? Миңа үземә дә кызык, мин бит әле белмим. Шунда нәрсә килеп чыгарга тиеш? Ну, кызлар, дөрес түгел. Түгел? Дөрес, түгел, сезнең менә бу бизәлеше, ә калганы барысы да дөп дөрес кебек.
Чынлапмы?
Ура! Ура! Без молодец кызым белән. Молодцы, молодцы, молодцы. Кара, хәтта бу теге бу иттереп сибүендә дөрес эшләгән сибит әле сез. Әйе, тырыш. Каян белдегез? Каян сиздегез? Ну, бизәлешенә мин инде әлбәттә бәйләнмим. Әгәр дә 80% якын булса да, мин сезне җиңүче итеп игълан итәм, ә бу очракта 95 процент яуган килгән. Шулай булгач, бу күк мара табасы Таңсылу сиңа бүләк ителә. Ой, рәхмәт.
Бу өйдә бары тик синеке генә булачак. Син генә моны белән пешерәчәксең, кыздырачаксың, яме? Үземә түгел, безгә дә. Үземә. Әйе.
Ярар, үзеңә пешерсәң дә тотсаң да була. 11 сыйныфны төгәллисең быел. Әгәр дә общагага китсәң, Ракая, үзең белән алып китерсең, яме?
Точно. Әйе, үзеңнеке булыр. Ярар, кызлар, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Тим ТВ каналына. Рәхмәт бик зур. Кукмара савыт саба заводына бик зур рәхмәт. Һәм менә шундый җайлы гына, җиңел генә тәмле десертлар әзерләп, гаиләгезне әзер, э, гаиләгезне сыйларга язсын сезгә, кадерле телевизор караучылар. Мин инде э, гадәттә кабап карый идек, без кичтән ифтарга кабап карарбыз әлеге. Ризыгың тансын, син ашый аласың. Әйе. Әйе, тапшыруны төгәлләгәч, әмма монда тәмледер инде ул. Әйдәгез. Бик тәмле. Бик тәмле.
Бик Ашаган тәмле.
монда Наверное. тәмсез бер ничек тә була алмый, чөнки шундый оста кызлар әзерләделәр. Аллага шөкер. Я җәмәгать, тәмле яшик, тәмле ашыйк, тәмле керәшнең һәр атна саен ТМТВ телеканда күзәтеп барыйк. Сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт, Гаилә бик зур. тәхтә теләп калабыз, яме. А, Тормыш иптәшегез белән матур яшәгез, әтиегезнең сүзен тыңлагыз, яме. Ярар. Ярыймы? Уңышлар сезгә, егыларны тапшырганда быел. Рәхмәт. Үзегез теләгән уку йортына укырга керегез. Рәхмәт.